To omera janabi. Eh? Gweno miting'o ne iuso? Eh, gweno ne auso. To gweno matin atina ni iuso pesa di? Aa, gweno ok tin. Ywariwa machiegni mondo ine gweno. Reti. E, jatelo Kasriwa. Eto gwendi ni wacho nang'o? Jatelo gwena dwaro siling mia ang'wen gi piero abich kende. Eto mane go bei mang'eny jatelo. Gweno maduong' malichni. Eh, mane go bei mang'eny jatelo. Ere kaka go bei mang'eny jatelo? Iwinjo diche momaka. Gweno ni ma gwend siling mia abiriyo sani, an adwaro siling mia ang'wen gi piero abich sani. Pok iwinjo gima dhi timore kamoro Nabudha Garden tarik apar kod ang'wen ma kiny kende e Koriyo, Kendo pok awinje. chieng' jatelo. Friday. Pok awinje. Bwana Dol Kodere wantiere kanyo ka do- Odongo Swag kaachiel kod Olik Tiga Junise. Itasika Moto, Abwodha Gardens, Dol Kodera. Pok iwinjo wechegi. Ma MCs madongo dongo ma koro wantie dogoro kanyo wantiere gi MC Utamwang' Mogo ma bende MC ming'eyo in iwuon. Omera, Kanyo wantiere nyaka galuwo ji panorant. Jatero koro los nalo sabe. Ng'ere kaka janabi MC Sam. Bende nitiere kanyo kata koro liet pas. Gigi pod in ikia. Los nalo sabe jatero. Mae momiyo koro agolo gweno oko bwana mondo mi ayud pesa madhi ng'ado godo gate. Bech gate bwana pesa midonjo go nosegore piny malich miwuoro. Siling mia adek kende. In ne ok iwinjo konyulo noselando kata mana ni bech gate koro duok chien. Joma nyimine donjo kata gi 300. Joma chuo donjo gi siling mia adek. Pok ah, niwinjo wachno. Jatelo losna bei bwana. Miya kanyo siling mia ang'wen gi piero abich jatelo. E kamba nyalo dhi donjo e gate gi siling mia adek. Mia achiel gi piero abich modong'. Anyalo manyo go gima amadho. Koso kanyo to koro wuoto timo marach. Ah, kanyo to kitimo marach jatelo. Iwinjo jatelo. Ber ng'at mama pache lew. Ah, In wuoyi da wacho ni pok inti winjo gima dhi timore Abudha Gardens. Jatelo koro awinji. Bwana Abudha Gardens kisa giko yugi iska. Bwana Along Road Route. the first stage mibiro romo godo kik ikal kanyo kanyo koro chung'e mikwam chung'e mikwam on your left hand side bwana kanye ma bodho gardens koro nitie awinji jatelo pesa mano pesa di mimiyano mano pesa pesa madong' mia ang'wen gi prabich jatelo okikwan pesa Jatelo kare ndisori. Kare gima chwalo ngimana mamiya mor kare imbe berni. Bwana ka gudu ni bwana ichwo, ichwo. Ah, jatelo ber. Ka wene de pidhi, gudu na weni gi gweno no. Ah, erokamano. Koro gudu na mi kaka sirwa. Ah, erokamano jatelo. Eh, mano koro aweni. Erokamano. Kaka kionjo e wi gweno. Erokamano jatelo. Eh, don koro warado budho ka dance. Ah, kanye morade. Teri ka par kod ang'wen. Kanye morade. Tadwa koni ni ne. Ingene tickets bende koro sani chiwo. Inyalo book your ticket as fast as possible. before tarik apar kod ang'wen iwinjo inyalo book tiket kokalo kuom Olick Tiga Junise Awinje. inyalo tudori kodwa gi namba mantie piny kanyono Aja winje osiepna kabe nyaka bigo. dong koro Eh. dhi chak piny